Hey, makadiniko makadiniko makadiniko makadini it's amai mandela here this is a message for whoever is whoever uh, sisi smelly and zendea okay listen sisi smelly all right you know very well i don't send people to do my dirty work right people are the ones vanouya anditi saka zvamaudzwa live yandaudzwa kunzi makaita nazende yaka imimi you know bet ini handikufarirei kutaura chokwadi and im not gona lie kuti ndokufarirai ini ndisingakufarirai ndaikufarirai pandaikufarirai iye zvino izvi handichakufarirai because ndinobvumidzwa kusakufarirai bcause kana munhu wacho usingafariri mumwe munhu ka ausi kufarira mumwe munhu Nyaya iri kuitika pana apa ndeyekuti sezvamunoziva basa raboing triple seven boing triple seven anotora marutse anonzi marutse nevanhu anditika atora anonzi marutse evanhu anovabatsira sorry guys boing triple seven basa rake nderekubatsira vanhu vanenge vadona dzimwe nguva in a comic way tichiseka yedu panapa handitika asi kuti anobatsira vanhu achituma vanhu ka kunyepa boing triple seven anoita basa rake ega you know saka ndoda kukuudzai nyaya yemusikana uyu anonzi zendeya weghost association uyu hanzi inini ndakamutuma kuti atuke sisi mele no no no no ini handitomboziva nyaya dzemusikana uyu anonzi zembera kuti ndinasokuudzai kuti kana kuprofo kwake ndakanasoenda kuti ndinasotarisa ka hazvinei neni bcause tinodhila nevanhu vakawandisa you know tinodhila nevanhu vakawandisa saka i've got no time yekuti ndinyanyotarisisa munhu ende ini ndinongoda munhu fesi yako chete nematauriro ako saka ndizvo zvandiri kukudzai kuti mwana uyu handimuzive that much saka mwana uyu vakachemedzwa neold mvenge mvenge Okuti mbenge mbenge zvichinzi zende yadai zende yadai zende yadai elias adai elias adai elias adai okay kana elias wachona adaro ngavachiuya vakangouya you know natural things takangouyawo kunoku vakatanga kutaura nyaya dzavo zendeya naelias Okay. Inini ndaingoyo ndichitarisa ndeyipi even life yandakapinda ndichiti ndini ndiri kutukira for Elias and Cynthia ndinouya ndega ndozvitaura okay saka I'm just putting a disclaimer yekuti I do not send people to fight my battles I fight them alone and what I'm telling you Zendeyaka ndiri mukadzi akaitirwa akasaraundwa ne 300 officer officers 50 snipers achida kushudwa saka iwe uda undiudza kuti ndingatume kamabondo kanenge iwo kamabondo eh, kanenge iwewo kamunhu kane atrophy hatitomboziva kuti kuonda kwako pamwe chirwere chawakapiwa naamai na ako vasati vafa handiti ka saka you know ondiudza kuti ini ndingatumidzire kamunhu kane atrophy kuti kanorwa nzou zvakafanana nekutumidzira imbwa kuti mbudzi kuti inonzwisa inorwisa nzou nzou ndiyo team chihera saka iwe uzendeyaka i can't send iwe uri mbudzi iwe uzvinzwa ndokutumidzira kuti unorwisa mabig sisters aya and you know vanhu vanonditeera kuti sabina is always made it clear respectai vanhu vakuru handina kutuka here mabrijo musunoyo ndikati mabrijo dai usina kudaro kuna loveness but yamabrijo naloveness yanga iri yekwavo ivo ivo gogo loveness avo mari yavo yakawandisa ka vanotengawo futi zveshuwa kuti vatuke vanhu saka ini ndakutotangawo kutengawo kuti iwo unganonditukirawo munhu here kozi mumwe munhu anogona kungomuka ka ongofunga kuti aiwa ini ndinga ndingotaura kuti ndatumwa handiti uyu mabridge akatotengwa zveshuwa naivo gogo loveness handiti kakosa akatumidzirwa mari inini handina handitumidzire vanhu mari unless kana iri festive season tongotumidzira kuti mafamilies five eh, rice and chicken and then pafacebook pane vamwe wandinombotumidzirawo kuti vapfanha twekuti unasoziva kuti kamfanha ka can do with about 10 bond not hatitumidzire futi mari yakawanda saka the story goes like this mwana uyu anonzi zendeya uyu ah anga avingwa nevanhu kuita kunge steve maita kutemwa nematombo kudaro uyu aitotemwa nema anonzi maastrod ayaya uyu mwana akatemwa uyu nana sisimeli aa ende sekuru brian vakamutema futi iko vekuold mvenge mvenge ndikati muri varoimi mungateme mwana kudaro but imi chitokoroshika Chitokoroshi ka tuma department twema tokoroshi ka itwo tutu tuvana zende yana namasimba tuma tokoroshi people ka tuzvidhoma unoziva ka chitokoroshi kano yakari kadiki ka but power yakanenge kanako ka ayiite regai sisi meli sisi smeli vanaso kukatema nematombo because iwe makamboona kachidhoma kachitemwa maraini makamboona kachidhoma kachitemwa maraini kuti vanhu vanomhanya zvakaita sei ah, paita chidhoma apo paita chidhoma unoona road yese yakabata matombo usvika pamba pane chidhoma ipapo uona kachidhoma kacho kari kari kujamba kubva mubasket chabuda chabuda chabuda ndiso tichidhoma aka kazendeya kachidhoma uyu uyu masimba anonzi chitokoroshi sende akachidhoma saka mwana uyu guys akaita malive ake panapa ndikati aiwa kana wadzingwa ikoko old mvenge mvenge zvamaitana chingoita ipapa aiwa totofaisa group rino sisi sabina anga ari excited nekagroup kake keghost account aka kaghost association haazvizive kuti ghost association is an illegal group its an illegal group as you know kuti mark zuckerbank uyu akaita sei akaemployer vanhu 400 kuti vaatake maghost accounts ghost accounts i love you very much but ukada kuuya mfireline yangu ka tinongopressa three tumabhora toite tupadiki paipai tongoti fake account fake account fake account handiti ka exactly saka musade kuvhaira e, iwewe kachidhoma iwewe kuti une ghost association that is an illegal group and vanhu vese vaive vanongona kutrekwa vese vaivai musafungoti usafungoti vanhu vako vaive maghost mazita machine yemapurisa inocheka kuti kumba kwake ndekupi saka even chero mukaposta anything about somebody ka asina kupai mvumo kana kuti chirisiri chokwadi ka that person can track your url like kama wazvinzwa zendea your group is an illegal group i repeat maghost accounts they are not encouraged but maghost accounts aunoziva kuti vanana sisi vanoshanda kunana nhs its good coz havauyiwo futi vachipopota panapa kana kutuka but vakauya vachipopota ghost account yachoka unongoinawo mapurisa neghost name yacho yobva yangotrekwa url saka makaona zvakaita ivo mai nandoziva vakaita sei vakaenda kumapurisa but ndaishandisa zita rangu nothing to hide ndaigona kushandisa ghost ndichingoya ndiri ghost ndichoti o oh, ndiri kuda 100 pounds yangu nhasi ndiri kuda 100 pounds yangu kubva kuna mai nandozi vagari you know something like that vaindibata kupi ndine ghost ndichingotaura matuzvi but koyeni mafesi edu but ghost account you can track it it's an illegal eh, activity ndikuudze zendeya saka vanhu ka zendeya akuita malive pangu pai pai zvakanaka zvakanaka mwana obva angondifonera ndikutaura about two weeks ago ndikati chiiko zvikanzi amai mandela ndikukumbirawo kafevha ndikati uda fevha yeiko zvikanzi amai mandela zviri kuitika ndezvekuti ka ndiri kunyora exam musi wemande asi handina mari yekunyora exam yacho ndakaita mudumbu vanhu vamwari ndikati akomana kwakudzokera kudepartment inonzi fanga zvinoita sisi smelly zveizvezvekubhega mari vozoisa muhomwe mavo vega ma Coz havana havana inonzi chii charity organization saka vanongouya vongonyepa kanyaya kuti ndingaita chakati uyo afa uyo aremara uyo ane cancer vachitora pagoogle vachipanana neshamwari dzavo imomhanya nokunzwa tsitsi monopa mari mari yobamuka ndoyavanenge vachitengesa mawifi panoshandwa papi ko pai pai ah, musatinyeperekana e, ndidzo mari idzo dzavanenge vachingotora tora makatorerwa mari imi you see saka ndigaye kuti mwana uyu ka ndichapota ndaakuitomitira gofund me mvana muudza kuti mwana kana zvatodaroka kwakutoita gofund me zvikanzi aiwa amai mandela bcause inini musakanganeka musauye kwandiri muchifunga kuti tiri bharanzi zvikanzi bata bharanzi unobata amai mandela here zveshuwa ukanzi bata munhu ane muromo pasaidi kugotsi ka unogona kubata inini but ukanzi bata bharanzi ah, mafelebrate ka muchiri vana vadiki muchiri vana nhana handiti saka mwana andibvunza musi we thursday apa ari kunyora exam in three days time what can i do namasimba hatisi kunatsowirirana handiti ndoita sei but rega ndichiendere chimasimba vana chiendera chimfanha che chitokoroshi chasisi smell cheche vana chichiti iwe iwe chitokoroshi iwe zvikanzi e eh, ndikati iwe chitokoroshi iwoka unogara uchishanda iwe saka chitokoroshi ka ndiri kuda u 250 yekupa mumwe munhu ari kuda zvechikoro munhu iye ari pataiti zvisingaite zvikanzi ndiyaniko munhu iye ndikati aiwa handisina kutaura ini zvikanzi aiwa taurai ndikati ndizendeya zvikanzi oh, oh, amai mandela zendeya ari kunyepa akambouya kuzondikumbira mari iyoyo or something like that ini handiteerere nyaya dzechidofo kaini akambouya kuzondikumbira mari iyoyo ndikati iwe masimba zvaitaurwa nana brian zvezve nana sisimeli nana sisi simeli ndezvekunyepa vanhu vaivaya mhene kuti vangori wrong kunetsa kamwana kadiki kanonzi zendeya ha mwana iye akafirwa naamai ake ifirst born emba mavo and ane vana vari kuepworth kanobva kuepworth kakamfana kaike pamatombo paipa exactly ndikati kamfana kaike kari patit but ini ndaifunga kuti kamfana kaka kane 23 years bcause kakatsonga ukakaona kaike kachidhoma zveshuwa kakatsonga kanenge kanobva kuchipingi handiti kanenge kamuchawa kakatsonga ini ndiri kufunga kuti mwana aye ane 23 years bcause ndaimutarisa sani sabridget dzimwe nguva ndaitombomuti mwanangu ndogara ndichimuti mwanangu but hamheno kuti kutsonga here kana kuti pane inonzi aquire da inenge yakapinda mublood inenge inokonzera kuti masuru dziite disappear atrophy saka ndikati mwana uyu akatosiyiwa zvikanzi okay kana imimi muri kufunga kuti muri kutaura chokwadi kana kuti zvamuri hamusi kuitiswa udzai mwana uyu akupei inonzi chii invoice kubva kuchikoro ill tell you what ini ndakutanga kustarta saka pamwe hamuchandiona pamalives a lot saka if you want to see some of my videos ka endai kuyoutube chingogooglai sabina ruwizhi please please guys endai munogoogla ikoko sabina ruwizhi point triple seven moisa kasubscribe kaipe the good thing is mukagoogla moisa subscribe handiti ka pandichazotanga kubhadharwa nefacebook guys ka you know me very well i don't need this money mari yandinopiwa neyoutube ka ndinenge ndichitumidzira kune vanhu vari kuita sei vari kurwara akabvisa brian iwe mel akabvisa brian panapa mwana uyu watondifungisa waita basa iwe mel but rega ndimbotaura nyaya yangu yeyoutube mukaenda ikoko munosubscribe moona sabhina ruwishi mosubscribe handiti ka kuitira kuti vanhu ava vakandibvisa pano pafacebook ndinokuroverai malives privately ndoakanda ikoko tikapiwa mari neyoutube ka ndinouya ndichivhura mabooks ndichikudza kuti guys honai tapiwa kana 100 pounds neyoutube amonth kana tapiwa 100 us dollars neyoutube amonth Who shall we give it to? Toita vetting yedu topa fungai kuti tikapa every family tikapa one family at least 50 pounds 50 pounds hamuone kuti vari right 50 us 50 us bcause ndozoda kutoriwo yangu ka yechingoto heka eh, hatingangoishandira mahara too much too much exactly saka endai ikoko kuyoutube munosubscribe kuitira kuti tiitire vana vanhu vekuzimbabwe malives atiri kuita aya ezvinezvika ndeekuti nditotsvaga mari kutaura chokwadi ndizotumidzira vana vekuzimbabwe vanhu vekuglenora vanozviziva vanotiziva who i am i can't live kana ndisina kubatsira vanhu going back kune musikana uyu tokoroshi uyu anoti akatumwa nasabino ye yeah. Iwe Zendea ndaenda kwasekuru eh. Eh, hello bullet bless you sister ndaenda kwasekuru eh, masim ah ndakaenda kuna zendea ndikati zendea mari ndaiwana kasha zvikanzi oh thank you so much amai mandela aifunga kuti iri kubuda mupocket mangu you know ndikati aiwa but munhu ari kutipa mari ndimukoma masimba zvikanzi ah my god handisi tomboda kupiwa mari ramukoma masimba iri spirit yangu ikatoriona kakari kunyepa akamvanaka ndikati but why usi kuda kupiwa mari iyi namukoma masimba zvikanzi ah mukoma masimba ini handingovada of course akataura zvaanotaura ana basa nazvo anyway its not important ndikanena mva ndangosiya mukoma masimba ndikati mukoma masimba vataura kuti kuti vakupe mari iyi Enda kuchikoro opihwa invoice yako odzoka ondipa invoice yacho ndikafonera sekuru Elias ndikati sekuru Elias munoziva chii mwana uyo andibhowa zvisingaite you know andikumbira 250 us dollars within 3 days yekuti ndibhadhare chop chop chop handiti ndva ndakapiwa nasekuru masimba vati vanotipa asi on the grounds yekuti vada kuona invoice of the course exam yacho okay mwana yehova haramba mwana anondishura here inge ari kuona kuti fesi yangu yakabhenda ende handisi kunyasoshanda saka the end of the day mari yacho ndoiona kupi the more you live usingashande mari yako inenge ichidona day by day ndikati mashure here aya nhai sekuru elias zvana sekuru elias ii zvakaoma but sekuru elias ka vanga vasingafarirane namasimba mazuva iwayo saka sekuru elias vakati aiwa masimba ndiye ari kuda kuwachisa ani zendeya ndikati aiwa zendeya anongonditumidzira information yacho inini torabharabha ka zvatinoita paipai ndovapa mukoma masimba ndoti ndaiona but ini ndaiziva kuti mukoma masimba havambondipa mari yacho kana vasina kunatsoona zita ndanga ndichangovatumidzira ende vakaposta ivo neni taisangana pagreen grass but ndinozviziva kuti masimba anga asingaposte saka ndiko kupera kwakaita nyaya mwana iye akaramba kubhadhirwa school fees namukoma masimba bcause akakumbira 250 us dollars kuna amai mandela amheno kuti imotikari yangu yechikwerete here iyi yaanofunga kuti pamwe mari yachiona ndinotoita yekudhota hameno zvaanenge achiona pandiri and i think akandiona semunhu ari weak kuti aiwa uyu munhu uyu ka ari weak and ane love saka ndoda kumbomuvhara mari e eh? exactly but ozonzwa makunga kunga kunzi pane nyaya dzemari handitreke kabharanzi kani ndotreke chiiko kamfaneka kana iyo live yaanonzi aita nasisi smelika handina kumboiwacha ndangoudzwawo nemakunga kunga kunzi kunzi smelly sisi smelly naiye uyu uyu zendeya vanga vachitaura sisi smelly iwe zendeya ka vanotondida futi kupfuura iwewo vanga mazuva anoda kunaseta kuita vekumamira mupureti yavanodya uri kunzwa sisi smelly ka vanotondida kupfuura iwewe zendeya chingovaudza kuti inini ka nda am so sorry ndauda kudzoka unodzokera ikoko unotemwa matombo ako zvakanaka naka sisi smely zveshuwa vanhu vamwari ever since you've known boing triple seven makamboona not kuti handitye munhu ini am just a wroth of god that is it makamboona ndichikumbira mumwe munhu kuti anondirwira mabattles angu hanzi izvo payoutube hanzi ipapo pafacebook pake ataura akati eh, amai mandela Vaida kuti kunditumidzira kuti ndinotuka ana Chihera. Ah. ana Chihera ka vanotoziva chokwadi kuti inini ka I don't do shit like that. I come with my face and we have to know ghost account kuti ndiudze munhu how I feel. And abasa kuti uri mkuru akaita sei kana kuti uri minister kana kuti uri ani. Kana spirit yangu yatotaura kuti I'm coming for you. Ini na ndita vanhu vanototi ndiri one. They are coming. They are coming ndiri one. saka ndonotumidzira kamunhu kane atrophy kane acquired syndrome chii chii chii ndokatumidzira kune team chihera zvivakadzi zvekuti vakakarova one chibhakera kanoflya kouya kuzondidhuma inini ndiri kuno kuengland saka ndingatumidzire mwana iyeye kune team chihera team chihera inotoziva kuti inineya ndiri munhu asingataurise we just do jobs tongoita mabasa chete neteam chihera and team chere yacho handimbotaura nayo ini but vanhu vakatondipa inonzi chii vakandipa Eh, the right yekutora mavhidhiyo avo saka muri kuona vana team chera kufadza kwazvinoita mavhidhiyo enyu ese amunoita kwasisi smelika sisi smelika vane channel yavo yavari kupiwa mari muri kuzvinzwa saka vese vanoita malive asisi smeli ka mukangoona vhidhiyo yako usina kubvuma kuti munhu achitoreka kutaura kutoti uri kutorohwa mari ndiwe inini tim chihera yakatondiudza ndakava ndinovakumbira ndikati vana asisi ndiri kukumbirawo kutora mavhidhiyo enyu ndiise kuchannel kwangu mukoma masimba ndikavakumbira Zendeya ati ndibvise mavhidhiyo ake ndaabvisa nhasi ese ari four twechibharanzi tumavhidhiyo twacho saka team chihera ka na, na iye zendeya ka team chihera itop shutter matop shutter angu because team chihera ka team chihera iri kuda kundipinzira mari yangu mucompany kuti ndikazoitawo mari ndakavaudza kuti ndichavavhurira mabooks ka vozoona zviri kuitika ndovapawo topa mari vanhu vekuzimbabwe vanozviziva nyaya yacho natim chihera saka chandouya panapaka handidi kuti kamwana aka katange kutaura zvisina nebasa rese kuti he aida kuti ndikutotadza kuzvitaura bcause zvinhu zviri zviri stupid i don't have to explain zvinhu zvisina nebasa rese saka mwana uyo andikumbira school fees ye vanhu vamwari musi wemonday ndopaakaita exam vanhu vanomuteera vakaona ka abuda muexam iwe meu meu nyaya iyi atori masanganiswa marutse idya marutse iwe handiti iwewo uri rutse idya rutse iro join the marutse family waifila nyaya iyi ka itori musanganiswa wena But ka mukatipinza kana mukoti chaimo kana kutaura nemapresident enyu ka tinotaura nemapresident enyu me unogona kutaura napresident reyo paneyo e eh? handi uri kamuswe panapa handi uri kamuswe panapa exactly saka nyaya ndaisanganiswa iwe uchingoziva kunakirwa chete nemusanganiswa yemarutsaya but ndiri kukupai maseries anenge six iri film one kuti ukabata kuti unasoziva chaizvo chaizvo zviri kuitika handitika exactly achingoziva kuti iwe mewga haugoni kutaura nemapresident indogona kutaura iwe futa pamwe haugoni futi kutaura nevarungu indogona futi kutaura nevarungu iwe unoshandisa business english kutaura nevarungu ini ndoshandisa english yes. english chai chaiyo kunge ndiri kutaura shona nevarungu uona madifferent levels manje but i still love you mel mel saka anyway mwana iye ubva anonyora exam musi wemonday ndikashaya kuti mari yeexam iyi aiwana kupi waona me unonzwa that's what mwana uyu aiwana kupi mari yeexam anga andikumbira 250 you see aa ah, ah, okay ndikatoti onai mwana wangu uyu ari kuita sei anyora exam yake congratulations zvinofadza asi malive andaita yeye chero mukabvunza vana bridget bridget anoziva kuti ndaida kumbomusvotesa uka kuti a ah, ndivavana vedu ava Ehe, ndivo vana vedu ava. Honai zvinoitwa nana Bridget izvi. Exactly. Bridget anotoziva kuti amai Mandela vaidena munhu kuti mwana yaari kuita chikoro upfura Bridget anditika. Exactly. Saka chakandivhundutsa ndechekuti akaita exam yake musi wemonday the other thing meo meo ka shona inondinetsa ndakauya kuno ndaane five years ndiri kuno muengland ka but shona yaakutondinetsa handichatombokwanisa kutaura shona You see, saka shona yangu inotondityisa kutaura but I have to try hard cause imimi mazimba ka munozotanga kufunga kuti ari kuvhaira inini kutautaura chokwadi meu meu ka shona inondirwadzisa face pamwe ndiyo yakatondibendisa face every time I speak shona ka ndikapedza kutaura shona musoro wangu unenge wakutema komana so maybe I might need to start speaking English now cause I use a certain muscle when I speak English right so within four days Monday was an exam

so now she, i'm trying to switch off this thank you that's better yeah so now she's saying that i sent her a present but i know i wouldn't send a present to somebody in that way because you know zimbabweans don't do presents we don't even do birthday cards or or christmas cards we just wish you well so i just wished her well so my spirit said this child is lying

I say don't you worry daughter you did the right thing because I was broke ka so at least you've said ooh I've given you a present so you go and ask her what present did my Mandela give you because today I'm gonna tell you if she is lying that I gave her present ndikanditaurishona ndakukuudzai kuti ndakamupa marii kana ari kuti ndakamutumidzira mari inini ndakatumidzira zendeya 500 us dollars and now she should open her mouth now linda brooks she should open her mouth to say yes my mandela sent me 500 us if she is lying if she's telling the truth i mean if she's telling the truth she can confirm that my mandela sent me 500 us uh, uh, let's speak english so that i really break it properly so you see this child is a liar so what happened guys on a serious note i think when she looked at me she just thought you know what

and you just do your own thing okay i, I wouldn't even call smelly smelly would just hear people saying ah sabina ita life okay saka to be quite honest eh, ka road runner ndiko aka kakazendeyaka but aka katori kachi uyu zendeyaka ndiyo huku iye yaunoendesa kun'anga unoziva huku iye yaunoendesa kun'anga iye hanzi ndakadhiroiwa kamaskita kasabhira aiwa iwewe haiwe uri nani linda linda hausitombori nani iwewe ya perfect zvamakaona pana zende yapaipeka makatogona inini chete ka handioni zvakaipa mune vanhu you see saka mwana uyu chifungai kuti aita sei agraduata within one week akundiudza kuti achagraduata futi next week ndikati mwana uyu ka anoshura saka ndakatadza kakubhadhara malives ka nhai meo meo you see akaona kuti bharanzi uya hapana sendi iri kubuda haa ah, iwe unga uye uchitoda kuvhara ana bullet nesu ana mairi wishi aiwa hazvinzwaro hati blackmail kwesu aiwa saka nyaya iripo ndeyekuti eh, palive yandakataura ka ndakaona vhidhiyo ichiitwa nasamaita namukoma masimba but pandakaiteerera ka ndakanga ndaudzwa namukoma masimba kuti samaita ari kufunga kuti vada kunyengani vari kuda kunyenga iye zendeya saka zendeya uyu manje ka e, mukoma masimba wakandiudza kuti imbavha Cause mukoma Masimba vakazofona vakuti ko invoice ye how far ndikati munhu akataura kuti asina kubhadharwa nemi mari zvikanzi amai Mandela mwana uyeyo imbafa ndikangoti zvakaoma tikasiya nyaya yacho ini ndikatoikanganwa ndikaona sekuru Masimba naivo samaita vachitaura palive vachitaura zvavanoita palive saka iye uyu ainzi aida kunyenga uyu zendeya mukoma masimba vaipindura but inini brain dzangu ka dzakatoti mukoma masimba havanyenge zendeya because vanoziva kuti kambavha ende takaprova kuti imbavha saka pandaita life yangu ka it was just dedicated kuna masimba ka kachitokoroshi kaikai kahukuki kwabhanda kaikai karodrunner kaikai kamuchawa kaikai ka ko bvakauya kuzoita bulldos i think bullet anga aripo ndikati ivo ndambonzwa nyaya yako namukoma masimba mukoma masimba futi vakatoti uri mbavha but yanga isitori palive when i went to checkled it but even ipapo ndakamudza kuti iwo nyaya yako handisati ndanasoinzwisisa ndiri kuita yamasimba but masimba futi akandiudza kuti iwe uri mbavha but unoona manje masimba wacho ka ane picture yazendeya paprofile pake chimusaiko chimusaicotic bisexual idiot cheche chitokoro chasisi smelly chinogara chichinanzva matako asisi smelly isi vharisai chingondivharisai any of my profiles like i said mazimbabweans tichashaya magetsi rambai muchitamba magame enyiwani ekuda kuvharisa vanhu pano kuti hee ukataura but sisi smell vanobvumidzwa kutaura nyaya dzese makambozviona Sisi Smelly vanobvunzwa kuti ah, nyaya dzana Orinda ana mai Titi ana madam boss vachinyomba zvamanyombera amanyombero isusu tikada kuda kungosumudza muromo hanzi wasumudzirei kana mavhidhiyo asisi Smelly anotodhilitwa muri kushandiswa sisi Smelly ndiyo owner yeZimbo Live News makamboudzwa kunzi sisi Smelly vane katakishop kavo kusouth africa kezimbo live havatomboda kuti vanhu vazive saka chizvibvunza kuti kana sisi smely vane kana sisi smely thats my throat half of my throat ah, isi tiri kuremara bcause tiri kumbora mberi tiri kufa ini pamwe ndichafa ndine 4 two ka ndine 4 manje pamwe pamwe muna december tiri kurwara ka but tiri kurwara tiri kufa takusiyirai nyaya sisi smelly ndivo vanoba mavhidhiyo enyu ese aya handiti and then vanobva wabhadharwa neyoutube saka iwewo kana une vhidhiyo yako yaunoziva kuti iri kumhanya mhanya otoona kuti eh, mungandipowo revenue yangu here kamari kamunondiowawo handiti saka musafunga kuti muri kungoentertainwa pai pemahara ka peji yamuri iye yavakaenda sisi smelly ndindakavaudza nyaya yepeji vakazoona kuti peji iyi vanga vanayo ndosaka vakamhanya kupeji ikoko ndozvandiri kutoudza imimi vana tatelicious endai munoita zvinhu zvenyu kupeji gogoloveness open page munoita mari ndosaka muri kuona smelly aakupeji ka inyaya yandakamuudza akamhanya but smelly wacho ka anonhuhwa zvisingaite haambouya kuzokuudza kuti thank you kuti kuti kuti anouya kuzoti thank you anoda kuita kunge zvinonzi akazviinventa zvese izvozvo ega zvinonzwisa tsitsi anditi munoziva kuti iye smeli yeiwi kuti vawirirana taterishas i think ndini futi bcause vanga vakavengana zvisingaite iti vawirirane naiwo gogo loveness ndini futi but makamboona vana smeli vachiuya vachiti aiwa sabhina anobata basa kumainbox uko Cause vanhu vakadzi vane makodo noti gogo loveness kana tatelicious tiri kutaura smelly smelly ndi smelly eh, hameno uh, izvozvo but tiri kungotaura kuti zvemapeji izvi ka kwavari uko kaits because kunobhadharwa Handiti isusu pagroup panapa hazvibhadharwe nefacebook facebook kana une page book waunobhadhara saka ndo mainformations aunofanira kupa vanhu vana vezimbabwe endai munovhura mapeji munopiwa back renyu nefacebook mubva maramba kuti vanhu vatore mavhidhiyo enyu mazvinzwa munopiwa mari yenyu nefacebook muri kushandiswa nasmele smele anokubirai mavhidhiyo ndosaka musingazive mazita evanhu vanotora mavhidhiyo enyu ini ndinonzi sabina rwish point triple seven kana une tarenta rako rekuda kuita malife uya uite malife ako pana ndinokukocha ndichikubatsira chikubatsira dzamara wamira and then ozotanga kufamba wega hanzi sabina anorambidza vanhu kuenda kunonzi kuiko kune mamwe magroup something like that very very stupid very very stupid pane zvinhu zvaunotaura nemamoderators ako nemaadmin ako not kuti ndakarambidza munhu pana pa admin wedu anonzi brian haaite zvedzungu zvekungodzungura iri adzungaira ari steady admin wedu and is my cousin futi indiri mukaradhi kaindogara ndichikutsai you know ndinenge linda brooks ka ndiri sisa linda brooks ka hamoni masine macho ruizhi ye wena perekedza mwana akomana ka unenge uchatanga kuimba perekedza mwana iwe perekedza mwana iwe you know exactly brian pana paari kubata basa ende brian wacho naiyeka weare deploying each other toda kumbonoshanda kukeeping it real toda kumbonoshanda kwatatelicious bcause tatelicious aneta arv vztv iye yaanonwa yeka inonetesa munhu inorwadza muri kuona isisu fesi dzepasaidi idzi dzinorwadza makamboona ana smeli vachiti vari kuraya kuzobatsira uyu anobatsira loveness uyu tatirishasi anobatsira uyu but smeli Smela habatsire munhu anoda iye kubatsirwa ona face yakudonha neuroyi. Like I told you mukada kubvisa ma accounts angu pana paka inini ma enemies angu ese ka ndiwo manje achana so usafa. Even ndikakususpecta by suspect chaiyoyo ya guilty. Saka musade kutaura kuti eh, mvenge mvenge ndeyenyu mvenge mvenge ndeye ZBC mazvinzwa ka saka mumira kuti kana makuda kutaura imimi vana smeli sisi smeli kuti he amheno sabhina aitaura kugroup rake rinonzani muri kufunga kuti muri kutaura nemastep children enyu stop talking to us like weare your step children mazvinzwa ka makambotaura kuti mvenge mvenge one vanhu ndichakuradzai uroyi hwenyu sisi smeli ndobasa reduka iroro Isusu tinonama mukosho hatiname hatiname mapoto zvinoisa zvinoita kachitokoro chikenyu kaika kamakadyisa kane kane mavende mave, mazina akadonha kachidya e, gambira sisi smeli bcause bvudzi racho naranga rakawandisa mazino akatrepwa ari pabvudzi rasisi smeli imi nakirwa ini malives ayo pandinoita malives ka musambofa makafunga kuti sabhina ari kurevesa of course ndee ndichirevesa zvinhu zvese ndosaka chinzi truth comedy mukaenda kuchannel kwangu unonzi sabhina ruwishuk endai munojoina ikoko tiite mari tibatsire varombo kuzimbabwe uko hazvina basa even ikaita 100 pounds emonth ndinokuvhurirai my book i don't need the money malives aya ndiri kuitira kuti eh, YouTube yangu ikanaso dai dai dai and then ndotanga kubhadharwa ndopota ndichitora mari yo ndichibatsira one family a month zvatoo right asi smele smele haazviite izvozvo sisi smele havambozviita vanoda ivo tek tek nokungoshandisa nokungoshandisa vana bullet avakashandiswa nana sisi smela handitomboziva maconnection acho but zvinhu zvandinoziva izvozvo woda kundiudza kuti ha sabhina aitaura kunhingi group rake yeye one mukadzi wandakashandira ini wandakapa musana wangu ndichimushandira ini oda kuda kutondiita kunge zvinonzi ndiri munhu asina basa unoziva mukadzi iwewe smeli iwewe ka zveshuwa iwewe ndiwe ndofanira kutogeza iwe bcoz mubhedha wako waunorara uye uyeka nemubhedha une makamboona mubhedha wana bruce nana mandela wekwana taterishase inini ka zvikanzi mai mandela ka waita desperate washaya pekurara chuza pauda urara ka pamubhedha wasisimeli wasisi smelly kana kuti pamubhedha wana bruce namandera imbwa dzatate rishas aa ah, indorara hangu pamubhedha pembwa ini aa ah, im mubhedha wasisi smelly uye uye unenge une tsikidzi ukangopinda muyembe wakafita kurumwa unobuda uchiita ngoka unomuzeyaka ukafita kuti ukarara pamubhedha wasisi smelly ka unorumwa nenhata ka zvekuti paunobuda ka unobuda wakufunga kuti une kunge warumwa nenyuchera marere ah, mubhedha unotyisa kurara uyo ah, indonorara hangu pamubhedha wana smelin wana uyu anzani uyu bruce namandela wasmeli uyu mm, unondityisa mubhedha uyo kuita kunge wakaworera marere zveshuwa kuita mukadzi mukuru ita ngambeta wakaworera manedwe ouya pana poda kutudza chidu zvekuti he inini vana vangu anoenda kuchikoro chakadai so what iwa ugare nevana vako yopfeke iwe smelly fakofu haugari nevana wako iwewe wakadzinga vana wakawaendisa kusouth africa nyaya yekuda ita chihure pafake bhuku hapfekei imbwa dzevanhu hamuna nyaya imi hamuna kana nyaya imimi nyaya chai chayo vana smelly hamuna kana nyaya imi taurai vanhu chokwadi kuti ndakadzinga vana vangu makaona smelly musi unoyi paakaita live yake musefriday shakira akauya ka akati When are you going to dish out the food? ndakati iyi kaika ame mandela iwori naniwe shekori vana vako vari kuchengetwa nevarungu ini vanongo vanenge vachinzi good morning mandela would you like some bread yeah would you like some toast yeah what are we doing today would you like to go to the beach yeah okay did you speak to your mother yeah. How is she feeling today? Uh, okay. oh, Shakira ari kutouya wena kuna tete. Anzi, when are you going to dish out the food? it was like half past six in Zimbabwe. That's South Africa. ndikati sister ka yamuri kuita ika manje manje zvinhu zvese zvamuri kuita zvichabuda pachena ndosaka mai mandela vachizongoya nebhedhen ravo vongoriti ga vongoriisa ipapa Haa Melme hapana chauri kumisa iwe enda kuchanel yaSabina ndinokuudza unenge uchingonzwa zvese makunganguva you know Mrs Marutse tinongorutsa kutaura uku munoti pachine time yekurespect here ungarespect muroyi iwe ungarespect muroyi here iwe ukarespecta muroyi hausi kuona kuti muroyi ndiye akukukontrora munhu wamwari anogara patop pevaroyi pake Those who walk on fire will not hesitate to walk on their enemies. Asi munhu wekujairirwa ini. Ende rega ndikudze isisi smelika pane kamwe kamurungu kakada kundijairira kekusocial services kakaya kada kungutaura taura ka nesironda kakaudza within two minutes kuti please leave my house right now. Musi mukadzi wekungojairirwa ini. All I want is love and unity because I have suffered in this country and there are so many Zimbabweans ka vanokudza kuti mai Mandela isusu tichiri kutosuffer. asi muri kutadza kuti tinasouya kwamuri imimi vanhu tinasotaura kuti akomana ini ndatambura ini akomana kamupfanha kangu kanonzi mandela kaka kandidai so bcause muri uya kuti zviite kunge zvinonyadzisa chii chinonyadzisa kuti mwana mutineje anga achichengeta ama yake for 14 years mwana akarwira british passport yake mwana aibikira ama yake kana vachirwara chii chamunoti munenge makabatsira ipapo munoti he vana vakatorwa rightfully so zviri nani pane kuti imimi muti muri vana tete panapa nemuchina ezvine zvaakunzi meleni maitsvaka iyeyeyi uyu shingi iye shingi mamoyo iye sisi smelia why are you using fake names tiudzei sei muri kushandisa mafake name enyu chimbotiudzaika fake names are illegal unless kana uri munhu ari nice because if youare not nice like i said in i will not hesitate ndongopresa kabhatanika kakane three kana ini ndakukanganisira uya palive aiwa imi mai mandela musikuona apa here zvamaita ipapapa nduti aiwa sorry yenyama inini aiwa sorry ini andakanganisa noti kuda kungoti uda kungoblokesa munhu kana kuti uri kungouya panapa ungoshaudha munhu but hauna point ndoda vanhu vane mapoints panapa zvamanga majaidzwa izvi ka nasisi smeli ka zvekuti manga makaora kana imi kuold mvengembengoko manga musina tariro mamuona tariro shumba ichi chiamainini chamandera manga musina tariro pandakasvika ndakavhunduka ndikati my god chii chiri kuitika pana manga mutori munhu ingi ndiyo yanga iri kereke munoziva kuti kereke chii chechi inonzi kereke kuegypt vanhu vaipinda muchechi iwoyo one day after in seven days once a week muchechi imomo unobrainwashwa obrainwashwa obuda wakabrainwashika that is me that old mvenge mvenge yakutonzi old ka in with the new mm1 mvenge mvenge is on fire we've got a strong admin pano we've got strong moderators pano and you are very very free to come here and do your lives muchisekerera anenge akunetsa iwo tinongouya ototi ko iwo problem yako ndei ouya otaurawo problem yako togadzirisa zvinhu Musambotya maghost kuti munovhariswa musanyeperwe but zvei zvekuda kuti haa iwe simuromo rakabhenda haa iwe taura mapoints enyaya dzatiri kuta kuitira kuti tiite move on ndosaka muri kuona ka ana munangagwa vacho vakuita ma uh, isichonchile isichonchile isichonchile isichonchile because isusu tichiri kurwa nyaya dzisina nebasa izvi nezvi izvi nezvi ndiri superstar ndiani superstar ndiani ndavei mandela ka superstar ndikunyeperi bullet e eh, avai mandela isuperstar pakuti havanombobvira vabata nyaya yamagaya wese akabata nyaya yamagaya aora ah, vanhu vachatiuraya nedumbu riri ndosaka muchindiona ndisina dumbu ah, vanhu vandiuraya mwari aya aiwa aiwa aiwa zvakaoma izvi zvakaoma nezuro waingoti ukangovhura iko kunewspad amagaya munoti zvinoita here kumwe ndivanani vanonzi vanani vaya hanzi vana jeki kaike kanonzi kaika boy george kaike kekuti kana kakapfeka wigi kakasiyana kana kasina kupfeka wigi kanenge kaboy george kanonzi ani kajeki jeki garande e kanenge kachurch mouse kanenge kanenge kamwana kegonzo kanyowana ukanasa katarisisa kajeki garande ka kanenge kamwana kegonzo kanyowana you know kamboona tuvana twemakonzo kana turi tunyowane ka twakanaka you know turi so sweet kari so sweet kozorova wigi manje inozosvika po ozoona kuti o oh, o oh, o oh, spirit yenjuzi yauya wandisai varume wenyu makabhodhi vari kuuya sisi jeki wo futi bless you sisi jeki yes yes my name is point triple seven takusvika ipano im the new sheriff muno pafacebook handiti mukaita zvemafanifani panapa ka eh, ndiri uh, new sheriff volunteer for zimbabwe e eh, zvino izvo handisisiri volunteer wasisi mary ndaa volunteer of zimbabwean republic of police ehe volunteer saka ndakushanda panapa manje ndakangorova volunteer zvangu mapurisa emi mekuzimbabwe itai zvamuri kuita panapa they just need one person and thats me munhu akaita problem panapa come and see the new sheriff in town because ndiri sherifi munhu wese akabata magaya guys muudzei kuti iwe waora iwe iwe waora vanganiko vakabata nyaya dzamagaya itai muchitaipa mazita avo panapa timbonzwa une uya ndani uyu amai nandozi mai nandozi vatosiya nemukaka wacho imwana watotsva mm. chinandozi chimwana chi- chimwana changu yes chimuzukuru changu chiri ku- chachi- but chiri kuchengetwa hacho zvakanaka but amai vambomhanya vasiya unoziva munhu kana achibva kutsima akabata nhingi bucket onzwa makuhwa obva asiya bucket ombononzwa makuhwa ozodzoka ozotora exactly Vaka- vasiya mukaka pamoto vakati aiwa nandosi chimbochengeta mababa wako inini rega ndimbopinda munyaya iyi yamagaya vanhu vese makabata nyaya dzamagaya maora especially kana isiri chokwadi handitomboziva nyaya yacho ndeyeiko zini handiteere dzimwe nyaya dzisiri stupid aiwa zvinonaki